भूख नहि लागलो गो बाबू गो नुनू हमर बेटी भूख लागल छ हाँ सुनलिए एलिए गो बाबू गो बाबू एते थाल लगा गेल छै गो हाँ ओए खेत में तब एकदम पक पक मुंह बाबिए देखो तो मना तऽ की करबै कि की शादी के कल्ली जे गथा देती थाल में तो की हेती किछो ने गथ हेतै एकरा कम से कम खोल के लग जैसे ना घर में हाँ
खेत मे किसान के बहु बेटी के बड़ भीड़ छै देह में थाल नहि लागै छै रौद नहि लागै छै तऽ वही ने होइ छै हे पचास भगवान!
पचास मन जे घर में ढारबै अहाँ के डायलॉग भए गेल तो लिए ठाट टांग धुलिए जल्दी खाना भेल हम यहाँ भए गेल भए गेलै भए गेलै, भए गेलै। हमरा देखियो भूख से पेट में दुखाय छै हमरा जल्दी खाय ले दियो मर मैया बाबू से पहिले अहाँ खा लेबै बाबू के तऽ आबि दियौ बाबू कनी नहि यऽ?
नहि आयल छै कतऽ गेल यऽ हमरा की तऽ कतऽ गेल छै आबैत हेथिन ए तऽ उ नहि यऽ तऽ भरि दिन हम भूख से मरबै घर में बस कनिये देर और रुकि जाउ ने आबैत हेतै हँ तऽ अहाँ खा लेब हेतै ने तऽ लिअ तऽ हम ताबे पैर हाथ धोके आबै बच्चा के कोरा में कथी लेने छियै बाप रे बाप एते कानैत रहे ने मैया नहि सुतैत रहे बच्चा बुझलियै तऽ कोरा मिला कऽ खाना बनबैत रहियै हम। देखियौ ने बच्चा भुखले सुति रहलै तेलो ने आ लगेने तऽ छियै तेल देलियै नहि लगेने छियै तेल नहि लगेने छियै तऽ लिअ हम पैर हाथ धो कऽ आबै छियै दिमाग खराब करै छै अहाँ टांग हाथ धोबू ने पहिले चलू तऽ बैठू तब अहाँ तेल लगा देब तऽ सबके मिलके खायब मोन से बाबुओ चलि एथिन तऽ हेतै तऽ ने ले, हेतै। हँ तऽ लिअ हाथ टांग धोबू

छोड़ दे ना रे छोड़ दे ना रे मोर भैया ये खोल के कर देती नहीं है देखी तो काम चला चला के छोड़ चुका करे से काम ए हटा रे ए कथी हमरा तो वो तेल लगबे के मन नहीं रे भूख से तला जे पेट में एकदम जना दांत काटे छे दर्द हे भगवान आन दिन टाइम पे खा ले छली न मैया आइए जाने कहीं लेट भए गेल गो बाबू गो बाबू बाबू सुनो तो की कहत आए हमर हमर घर वाली एहन क्या बाजी बाजी भोर के नाश्ता जे करे छियै ना त एते ख्याल करू चूड़ा मुरही नहीं त भुजा लेके जाल करू खेत हमरा नहीं सुनाओ हाँ वह खेत रह गए बाकी करे ला खाइ छै अहाँ खाइत रहबै आ टेंशन दे दै छै मैया तऽ कखनो कखनो हमरा देखै छै खोल के लगा देले तऽ बुझबे नहि करै छै तेल एने से देने छै ने से जाते ने छै दाबो मारबै आ खोल के लगा दिए ने आ खोलैत रहू अहाँके पेट भरल यऽ तऽ दुनिया सुझै हम कथी करै जब पेट भरल छै बुढ़िया हम तोरा बुढ़िया नहि तोरा तुम तेल लगबे पड़ै छै बुढ़िया नहि तोरा रहू नहि ये घर में लगेबै तेल ये छोड़ दियो ना अहाँ ये कखनी खोलबै ये उ नहीं खोलबै गो में आगो नीक से तेल लगा देनी सबठो तेल लगा देनी बच्चा हम के लगा दै छी हाय हाय हमर बच्चा गो बाप रे मैया हाँ बाबू घर के गार्जियन छिए न हां आए उ खा लेथिन तब न हम सब खेबा मैया सब दिन वेना करै छिए हम सब त बाबू नै एते त बाबू के भरा सब बैठल नै रहबै त लिए न त कन देर के बाद कन देर देखै छिए नै एते त अहाँ खा ल मैया हां आइ के तेल लगाओ करू ना आके हाँ, हाँ। अहाँ खाना खा ले भेले ना भेलै। हम हम लेकिन हम बाबू के बिना खेले हम नहीं खेबो अच्छा अच्छा आ बाबू के आस्था करैत रह चल मकन तेल दे मार गई एकदम मार

कौआ उड़ेल के कि- कि- कि- कि जबरदस्त कते होइ छै जबरदस्त कते छै ओह, जबरदस्त ओह, कते छै ओह, हाँ। आह, दादी तोरा कादर बिलैया बना देलको गए

कते भूखाल छलियै ए
आज तक तक तऽ हमरा पेट में दर्द उखड़ गेले भूख से आहा
एते पेट में दर्द उखड़ जते गेलै जते ने तते नेता पानी करत करत आ छुट्टिए न होइ छै
एकटा अहाँके खातिर दस आदमी के काम छोड़ देबे आ चल एबे एतऽ जे छै से बुढ़िया भूखले हेतै हमरा खातिर तऽ एक दिन भूखल नहि बर्दाश्त कर सकलियै एते जे खटै छै से देह के साहस से ते करै ल आ भूखे मरै ल आ- अया पापा आयल दियो खाय ल एलिए बाबू अच्छा एलियै तोरा आरके टेंशन नहि लए दियो खाय ल जकरा भूख लगल छलै से खाइ छै है ना दा खा दा मार बाबू लियो ना बच्चा लियो ना पड़े दीदी खाना लियो ना नहीं नहीं हम गोड़ हाथ धोई छी हमरा ओते भूख नहीं लागल छै ताहि दुआरे जे छै से बुढ़िया के भूख लगल नहीं खाई छै हमे जतऽ गेल लिए ने हाँ। हमे खेने छी हमे नहीं खेबऽ अखनी गौ बाबू गौ मैया आबे ये। ना

बुढ़िया के खिब्ब तोरा और के खा हम आइ नहीं खेबै ए, रिसाल छी बाबू हमरा से रिसाल छी हम की करू नहीं नहीं बेटी पुतोह से रिसा के की करबै लियो न लियो एकरा लियो न हम खाना परोस दै छी लियो न बाबू नहीं नहीं हमरा ले नहीं परसौ
तू मजाक करै तोहर छी बुझै छौ ने कुछो हमहूँ भुखले छी बुढ़िया बाबू। खा लेलकै या हमे बुढ़िया के खेबौ। मारू न गोली हमहूँ भाय। भुखले छियै बाबू जा। हमहूँ भुखले छियै नीक लागल अहाँके तैयो ठुसते छियै एगो थारी राखल नहि भेल अहाँके हम रख देने रहिए थारी कहि मे अहाँके जब केना ओकरा करै छी? आशा में हम रहलिए नहीं एले हमरा ओना भूख देखो ना बाबू कतऽ गेल रही से आके जा दियो रिसा को देखो सामत नहीं करबे हे राम ई बुढ़िया हद करै छै गौ बाबू गौ आब खा लेलिए आब जते खुशामत कर के आनबे तब खिएबे
आब कतबो कहती जे छै से खा खा हम आब खेबै हम आब खेबे नहि करबै हम अखन अरे बाप रे की करबै जे छै से ताहि दुआरे जे छै से ई आबके जमानावला सिस्टम पकड़ि लेलकै कखनो कोइ जे छै से खा पी लै छै हमरा आओरके सामनेमे पालामे जे छै से जब तक गार्जियन नहि खेतै तब तक ओकर परिवार नहि खा सकै छै सएह रहै तऽ अपन जलखै जे छै से खा लैतियै आ ई खाना खा लेलकै आ पुतोहके कहै छै जे छै से बुढ़बा आयल खाय ले दऽ मोर बाबू किया रिसा गेल छियै कथी भेल
देखह हमे कथी ले रिसेबै आ खा लेलकै तऽ खा लेलकै ने चलू ने अहाँ हमे खाइ छियै बाबू हमरा सबके जमानामे पालामे खाना बनि जाय तऽ जा तक गार्जियन नहि आबै गार्जियन नहि खाय ता जे छै से बेटी पुतोह नहि खाय लेकिन आबके जमानामे बेटी पुतोह खा लै छै लेकिन तोहें तऽ आइ नहि अल है घर लेकिन बुढ़िया तऽ सब दिन ने हमरा तरमे छै लेकिन बुढ़ियाके बड़ भूख लगलै तऽ बुढ़िया जे छै से एक मुट्ठी जलखै लए कऽ खा लैतियै पानि पी लैतियै लेकिन बुढ़िया अखनी जे छै से कहैके मतलब हम एलियै तऽ हम देख लेलियै सामनेमे जे ओ भात तरकारी खेलकै तऽ तोहे जे छै जे ई बुढ़ियाके जूट कहै छै हमरा खाय लए बाप रे बाप बाबू कते बात पकड़े छियै बाप रे बूढ़ प्राण नहि, छलै। नहि, पकड़े वाला खेत बात एकदम छै। थाकि के आयल रहे भुखिया आयल रहे खा लेलकै तऽ की भए गेलै खा लेलकै तऽ घरमे चूड़ा रहै ने मुरही रहै ने किछो रोटी रहै ने खा लैतियै आ भात तरकारी भनसा बनलै आ पहिने बुढ़िए खा लेलकै तऽ उएह जूठ हमे खेबै जुड़ भए गेलै ताहि दुआरे ताहि बाबू, चलू दुआरे ने खाय लए गुस्सा थूक दिअ ने ओ बात सब जे छै जे छोड़ि दा बाबू हँ।
अहाँ कहै छी जुड़ भए गेलै मैया खाय लगे तऽ केना जुड़ भए गेलै हांडी में थोड़ी देलियै खाय लए हमसे पहिले खाना जे बनबै छह हँ तऽ पहिने विष्णुके चूल्ही पर पूजा करै छह ने हँ छिपामे के जे भात दै छ हँ तऽ ओहिठिना जे छै से भगवानके भोग लगै छै ने छिपोके बगलमे हूँ कि नहि लगै छै लागै छै लागै छै तऽ हमरा आरके जब सेल लगबै छियै आ तब जे छै जे घरे वाली पहिने खा लेलकै तऽ उएह खेलहा हम भगवानके भोग लगेबै तोहें जे छै जे जा अपन खा लिह हमे नहि खेबौ ओ भात

अने मोता खाइ छै बढ़िया नीमक खाय नेबो वाली तोर ताकऽ ले लिए ये शरबत बनेबै बार अहाँ के शरबत भातो के पीबै। भूख अहीं के लागल ये शरबतो के भूख अहीं के लागल ये ते बात की छियै अहाँ की च- कहै लए चाहै अरे छियै बाबू के हम कहलिए हमर मैया एते पाछे पाछे मन मेला बाबू के बाबू रिजाल छै बाबू कोनो फर्क नहीं पड़ैया ए, बाबू लग गेल लिया हां गेल रहिए की कहलक अहाँ के धाई बाबू की कहलकै की? खाना जूठा भए गेलै हमर घरवाली खा लेलकै हमरा से पहिले हम नहीं खेबै जाओ अहाँ खा लेब गो बाबू गो ए त ओकरा से पहिले हम खा लेलिए त जूठा भए गेलै सब दिन अहाँ नियम बनेने रहिए तऽ नियम हमरा से जे पहिले उ खा ले छै जे दिन ते दिन हमे कए दिन रुसै छियै ई हमरा के मनाबै ले जाइ छै हे ई सब बात छोड़ू मैया जाओ चलू बाबू के मनबै छी चलू चलू

की करबै तऽ आब एलियै अपन काम धंधा देख के तऽ आब एहिठिना बैठबै नहि तऽ की करबै ई घरो दुआर छोड़ि कऽ चलि जेबै खाना सटिए की भेल यऽ खाना जे छै से कहैके मतलब खाय लए कहै छियै हँ। अहाँ खेलियै ने हँ तऽ भए ने गेलै ए पहिले जे यहाँ खा ले छियै तऽ हमे कै दिना जाइ छियै सात दिना रुसै लए आ खट ए रुसे वाला बात पहले बात बुझू कोनियो रामायण शास्त्र के ज्ञान अगर ये तऽ खाना बनबै छियै पहिने अधन में जे चर दै छियै तऽ की करै छियै चुल्ही में दै छियै दूटा अधन में छियै दूटा चूल्ही में दै छियै खाना बनै छै तऽ पहिने विष्णु के पूजा करै छियै ने लेकिन हम जे भोजन करै छियै तऽ अच्छा, नहि। हमरा आरके जे छै जे छिपामे भात आबै छै तऽ चौका कथी लए लगबै छै जे चौका लगा देलकै गार्जियनके ओहिपर बैठलै तैयो लोटामे से जल छिटै छै भगवानके जे छै से प्रसादी एहि जमीन पर चढ़ायल जाइ छै भगवानके भोग लगै छै तऽ गलत- आ जब अहाँ खाइए लेलियै तो हमें वह आइठा भगवान के भोग लगेबै तू नहीं खेबो हमरा कहाँ के आज तो बड ताकलो ताकत ताकत हमर आँख दुखा गेल गप सुन लियो बेसी बात नहीं करू ताकलिए जे पेड़ा अहाँ के वह रहे न तो घर में एक मुट्ठी चोड़ा ला लेतिए रोटी ला लेतिए बाबू, मुरही खा अब लेतिए हमर पानि बात पी सुनो बाबू लेतिए है ये ना?
मैया से गलती भए गेलै फर्स्ट गलती भेलै ने हमरो भूख लागल ये बाबू हम पुतौ अहाँ के भूखले ये बाबा, लिए ना पुतौआ- गलती सलती माफ करू ना चलू ना बाबू तऽ हमे जे ये छै आज नहि क्या वहाँ चलो हम अहाँ के गरम हमे गरम खियाब, ककरो चलू। जे छै झगड़ा करै छियै जे कथी लए जे छै जे खेलह आबो जा खा है ने आ फेरसँ जे बनबह ने हमरा लए जे छै जे रोटी बनाबिह सब्जी बनाबिह आबै छियै खेबो

हमरा थाने रह के अहूँ रुसै छी गौ बाबू गौ अहाँ नहि नहि हमरा आओर के बात के पालन के खातिर जे छै से ए गप सुन अहाँ तऽ आइ एलियै ने हम तऽ ओरे दिन से छियै ई केना रूसै छै आ केना एकरा बोध के खियाबैत रहियै से हम जानै छियै एकटा ईश्वरे से गप लिअ ने बाबू चलू ने बाबू बाबू चलू सबटा पुतोह के तै खातिर रे कहै उज्जवल छै रे ने दादा के ले चल रे चल पकड़ दादा के कथी ले तोरा और के जे छै जे ला के बोलो से हाथ पकड़े आ भए छै गेलै ने बाबू गलती मैया से गो बाबू कहीं गो।
चल। ई मैया तऽ हमरा हम अपनो भूख राखते हमरो भूख नहि राखते हमर देखू बाबूजी के देखै छी एहन गलती कहियो नहि करब गार्जियन के बात मानै ला पड़ै छै देखली ने वीडियो में की भेल गार्जियन से जब तक खाना नहीं खाए तब तक नहीं खाए हमर बाबू पुरनका जमाना के आदमी छिए की कहलू जेहन आदमी जेहन में खुश रही अपन सास ससुर तेहने में राखी लिए लाइक करब

बेटी ने हाथ पकड़ता त के पकड़ता ले रे